اسلام علیکم سنگت کیا حال چال ہے امید کرے سو سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ حسین آج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلوگ کرینے شروع یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویوار آج دا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی سرائیکی کلچر دا ریویو تاکو دکھینے پیارا پیارا خوبصورت جا ماشاءاللہ اساں بیٹھے اپنے کیبن تے روزی روٹی کریندے پے ہیں ٹائم تاں ماشاءاللہ اج بہوں زیادہ تھے گیا اج سورج نکلا ہویا بڑا پیارا موسم ہے اج ساڑے علاقے دے وچ ساڑے گاؤں دی خوبصورتی دے نال نال ہی بڑا پیارا ماحول ہے کیونکہ سورج نکلا ہویا ہے سورج بھی ایک بڑی پیاری اور نعمت ہے اللہ پاک دی تے سورج ماشاءاللہ نکلا ہویا ہے بڑی پیاری نعمت ہے تے اساں اپنے کیبن تے بیٹھے ہیں روزی روٹی کریں دے بیٹھے ہیں الیکشناں دے زور ہے دیکھو گڈیاں دے الیکشن دے ٹھا پھا تھیندی پئی ہے ٹائم تھیندا پیا ویور چار وج گئے اٹھ منٹ تے ولاگ کر کے شروع تساں سارے نال جڑے رہنا ہے ساری ریکویسٹ ہے کیونکہ سپیشل پرسن بندے ہیں اساں تواڈے واسطے تواڈی مہربانی ہو سی کیونکہ یار دوست اب آپ سارے چینل تے جو بھی نویں ہیں نا ساری ویڈیو سبسکرائب کرے سن سارا چینل سبسکرائب کرے سن ساری ویڈیو لائک کرے سن اور شیئر کرے سن یار دوست اب آپ اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویور سکپ کرے سن تو سمجھ نہ لگ سی کہ سلیم کھوکھے والے اور پاک ویلیج لائیو والے نے کیا آکھے بہرحال ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہوئی ہے سورج بڑا پیارا نکلا ہے بڑا پیارا موسم بنا ہے تے زندگی سونی بن چلدی پئی ہے خوشحال ہے تے ریکویسٹ ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو نال جڑے رہسو تاکو پیارا پیارا ماحول انجوائے کر وینے سرائیکی کلچر دا تے ماشاءاللہ چوک والے بنے رونق لگی پے میلہ لگے ہوئے خوبصورت جے تے ایڈو ڈے دے پے وینا اے سورج سامنے نکلا ہے کیا بات ہے سائیں سورج دی خوبصورتی کیونکہ سورج نکلا ہویا ہوئے تے بڑا ہی امن سکون ہوندے بڑا ہی سکون آندے تے آج دا ویلاگ ماشاءاللہ سا شروع کر گی تے تساں ساڈے نال راونے تاکو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دی کھے سوراں دے جڑے راونے تساں ساڈے نال تے ایڈو ماشاءاللہ چوک دی اے خوبصورتی ہے چوک تے وی بینر شینر الیکشن دے لگے ہن دھڑ مار ہے دھڑ مار ہے الیکشناں دی تے مزید تساں سارے نال جڑے رہو تاکو پیارا جیا ولاگ کرے سو شروع سبسکرائب مارو پیارا جیا تے چلدے ہیں ولاگ کرنے شروع ویلکم ٹو بیک ویور اگا ماشاءاللہ ولاگ شروع کر کے اگا چل پے ہیں بڑا پیارا پیارا خوبصورت جے نظارہ تاکو دکھیں دے پھلاں دے وچوں ویندے پے ہیں ویور پیارا پیارا رایا بیجا خوبصورت جے پھول میں کہ تاکو پیارا جے شارٹ نظارہ اتھوں دا بھی تاکو دکھاؤ چلوں تے اگاں ماشاءاللہ چلدیاں ٹریول کر کے آ گئے ہیں اپنڑے کرکٹ آلے گراؤنڈ اچ۔ خوبصورت جا نظارہ تہاکوں ایتھوں ڈکھو کرکٹ دا میچ بڑا پیارا اور لیول دا پچھلے ولاگ انچ وی تہاکوں اساں ماشاءاللہ ڈکھینے ہیں لیکن اے آلا ماحول چیک کرو بڑا خوبصورت جی ہیں لیکن اج آمد و رفت اتھاں بہوں زیادہ ہے میں آکھیا اپنڑے دوستاں کوں پیارا جا کرکٹ دا شاٹ ڈکھاؤ تے مزید تساں ساڈے نال رہسو تہاکوں پیارے پیارے ولاگ سرائیکی کلچر دے ڈکھیسوں راندھے اے چیک کرو ویور بال اتے اچھلی ہوئی بال کوں کھلاڑی کھیڈدا پیا ہے میں دا کیا بات ہے بھائی بال کراون والے دی وی تے کھیڈن والے دی وی تسا مزید ماحول دیکھ سو کہ بڑا اج میچ دلچسپ سے پہ اگاں چلدے تو اگاں دا وزٹ کروینے بڑا پیارا جہا ریلوے ٹریک پٹڑیاں دا تے اساں اج تو پیارا پیارا خوبصورت جہا وزٹ کروے تسا ساڈے نال راونے پیارا جیہا ماحول چیک کرویسوں ریلوے دیاں پٹڑیاں تکاں ڈیدھے پے وینا اتھوں ٹرین دا سنگلر ڈیتا ویندا ہے کیونکہ اس سائڈ دے بھی بال چھوٹے چھوٹے کھیڈتے پے ہیں کیونکہ کھلا میدان اتھے ہیں نا ساڈے گاؤں دے جتنے بھی آبادی دے لوگ ہیں اتھاں کھیلݨ کیتے آندے ہیں اے چیک کرو وی وارے چھوٹے بال اکثر کھیڈتے ہیں گلی ڈنڈا اگاں چلتے پے اگاں چل کے تاکو پیارا جیہا ویو چیک کروینے ہیں خوبصورت جے تساں ساڈے نال راوݨ ہیں میں دا ویور کیا بات ہے اے نظارہ چیک کرو کیونکہ اے تاکو بہوں گھٹ دیکھݨ کو ملدا ہو سی اس سائیڈ تے وی کرکٹ دا گراؤنڈ لگا ہویا عوام کھیڈ دی پئی ہے ماحول سجائی پئی ہے کوئی ٹرین کیا نہیں آتی پئی ویور میں کہ تو کوئی ٹرین آوے تو کوئی ٹرین دا نظارہ چیک کرو ٹرین پر میں آتا آئے بہوں ہی قریب جگہ دے گیپ دے ساریاں ٹرین دیاں پٹڑیاں پین ویور اتھو ٹرین گاڑی مال گاڑی سب ٹریناں کھنڈ کے گزر دیاں نا اس سائڈ دے وی کرکٹ دا گراؤنڈ لگا ہوئے تے میں آساں کیا بات ہے اس سائڈ دے وی عوام کرکٹ کھیڈ دی پئی ہے مزید تساں محبتاں دے سو کمنٹ کرنے سا کو پیارا جیاں ڈسنا ہے کہ ولاگ ساڈا کیسا لگے کیسا نہیں لگا تے تو کو پیارے پیارے خوبصورت جے ولاگ اساں ہی دکھیں دے راسو سرائیکی کلچر دے پاک ویلیج لائیو دے ٹرین دیا پٹڑیاں چیک کرو کتنی پٹڑیاں ایک پٹڑی چو پتہ نہیں ہوگا کتنی پٹڑیاں تھی وینن ویور حیرانگی آندی اتھے ٹرین چلدی کیویں چھوٹی جی پٹڑی دے عوام ٹرین تے باندھی کمال ہو گیا وی۔ ویور ماشاء اللہ شاماں تھی گئیں ہن ٹرین آندی پئی ویور شام دے ٹائم ٹرین دا نظارہ چیک کرو اے ٹرین میرے خیال تک میں پہلی دفعہ ڈکھیندا پیا جیندے تے ڈبے لوڈ تھائے ہوئے ہن اے چیک کرو ویور کمال دا نظارہ ہے ڈبے لوڈ تھائے

بیور بیور بڑی دھڑک پوندی پہ کیبن کمبدا پہ لگدا ہے کمال ہے بیور او لاسٹ سین چلا گیا ہے تے بیور ماشاءاللہ شام تھی گئی نا اندھیرا تھیندا پیندے ہے تے اڈو ازانہ دا بھی ٹائم تھی گیا ازانہ بلکہ آنیاں پین ازانہ بیور تے تسا مزید سانو جڑے رہو سا کوئی اجازتاں دے سا کوئی دے ولاگ نا اج دا ولاگ تو کو پسند ہے ساڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکے والا سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں اور انشاءاللہ کال پیارا جا بلاگ کھین کے وال حاضر تھے سو تے معذرت خواہ ہیں آساں بلاگ جلد دے اینڈ کریں دے پین اینڈ کرن دی گال لے ہے کہ دو ازان آن دی پین ماشاءاللہ پیاری جی ازان سن دے اور سب کو آج دے بلاگ نا سب کو دے سو اجازتہ ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو پوری واچ کرنی ہے اور ترہ تاجر دے شکر گزار ہیں آج دے بلاگ نا سب کو دے سو اجازتہ کیونکہ ازان آن دی پین اللہ حافظ پیارا جا ویور